Faly miarahaba antsika rehetra rehetra manao live na tatsa tsika androany a live na kafe a eo daholo a aza miala miandry olona maromaro tsika hijery a ohatrantsika tsy mpijery mihitsy izany live izany a Iny efa nisy anaky telo koko hiantso a koko miora koko a levona kafe ty levona tatsa ye levona tatsa ty amaky balana kafe tsika reto hitanareo ato arina ato reto a izy rehetra rehetra daholo a amle ndresahana iny hoe misy a ilay efa lehibe a quarante centimetre a Telo arivo ariary ny anankiray a, misy a ilay latsadatsaka roa arivo ariary ny anankiray vingt centimètres eo a, dia misy a ilay kely kely indrindra quinze centimètres a, dimanjato sy arivo ariary ny anankiray. Afaka mba mahazo metatra ve monsieur Dede? Asiantsika metatra mihitsy a. Dia ho anareo izay haka, to dia manao JP a, dia alefaso. Ao anatin'ny message ao miaraka amin'ny lieu de de livraison anareo hiantso coucou. Afaka refesina ve? Ok, miandry metatra vetivety tsika dia refesintsika. Ao fa ty metatra fa tonga. Baiko balina ary ty an. Ho anareo ilay haka. Io ary zao ilay izy ty. Lototsika anankiray. Tovy ihany reo tsinona fa Ity ilay izy ity itony ilay telo arivo ariary dia ho refesintsika ilay izy, misy an'ireo ankizy kely mandrefy an'ity zavatra ity an, ho refesintsika ilay izy an.

Tonga ety amin'ny fotopehako ety a ilay izy marihana moa fa za un mètre soixante onze sendra hoe olona fohy kely indray no miteniteny ao ity lina folo amin'ity tsy mety tompoko raha maka mihoatra ny zato ianao a vao misy fihenam-bidy ilay izy fa raha vao latsaky ny zato a dia telo arivo ariary foana Maka mihoatra zato ianao a, dia misy fihenam-bidy a ilay izy. Ah, aka dimampolo ianao. Ok, alefaso ao anaty MP ao ara ny numéro téléphone anao a sy ny toerana anaterana azy. Dimampolo amin'ity izany a efa classé ho an'i Lina Rabehonika. Manaraka indray an, aseho antsika daholo ihany aloha ilay kafe an. Tony indray izy an, ilay. Roa arivo ariary, roa arivo ariary, jereo tsara ary fesintsika izy io a. Zao ataontsika mitodika makany amin'izareo ihany ity metatra ity, le metatra, ataontsika mitodika any. Zao. Io, raha jerenareo tsara ny refiny a, mahita trente quatre centimètres, trente quatre centimètres ity a, ilay roa arivo ariary. Mitovy daholo ireo café ireo fa mitovy fotsiny somary taraikiraiky kely ny fitombony dia. Izay no mahatonga anazy fa maniry foana ihany izy raha ambolenareo sady matanjaka. Itony izy an, deuxième choix amin'ilay kafe izany. Ilay telo arivo ariary izy an, premier choix an'ilay kafe. Ity izany izy an, roa arivo ariary. Ity indray izy ilay dimanjato sy arivo ariary. Eo aseho antsika anareo. Mitovy ihany ireo kafe ireo ba, kafe niarako ireo ba. Fa ilay croissant sans lys no tsy nitovy. Raha refesintsika indray izany ilay dimanjato sy arivo ariary miala eo amin'ilay fotony dia mahita vingt cinq vingt vingt deux io aseho anay anareo mihitsy, io zao ny vingt an! mahita vingt deux centimètres zay indray ah ilay roa arivo ariary ka hay zay le dimanjato sy arivo ariary azafady tompoko ô! dimanjato sy arivo ariary ity io e! hitanareo io vingt deux centimètres an! miandry anareo ary zay iza no alainareo? mbola aseho anay foana nareo ohatrohatr'izao lay Telo arivo ariary, ohatra ohatra zao foana le telo arivo ariary, efa lava tsara, eo, efa lava be, ohatra zao, efa lava be, mbola handrefy anakiray hafa ihany tsika hitanareo hoe firy le izy, handrefy hafa anakiray hafa ihany tsika, ty zao misy anakiray hafa ndray, atombo, io a mitehaka tsara eo amin'ny fotony a, de alatsaka miakatra ny metatra a, de atodiho mankany amin'ny zareo any, firy ny hitany ao, firy? Firy izy eo? 30 zao io. 70 io a seoko kely mihitsy aloha le sa le soroko kely ty raviny ty hitanareo io 70 ty ty ty 70 de 73 73 centimètre be zao efa ray metatra latsaka kely zany mitovy daholo ihany io ity le telo arivo ariary amle tena milay sady le tena mora matanjaka tsy mety maty tsony Ka ahoana ary, haka firy nareo? Coucou Miora Rabe Ony Ahoana ny fomba fambolena azy Rehefa mividy an'ilay izy aty aminay nareo a Dia na Livrenay ilay izy a, na alainareo aty am-potony a, aty Beravina Ivato a, ny toerana misy ny pepinière nay a, dia rehefa mividy anazy sy maka anazy nareo a, na aterinay a, dia atoronay maimaimpoana anareo a, ny teknika fambolena azy. Afaka roa taona monja nareo a, dia mahazo Vokatra, Afaka roa taona fotsiny nareo dia mahazo vokatra. Atoronay daholo ny teknika, fomba fambolena azy, fomba fametrahana ny alokaloka satria mila ombrage be ny kafe. Dia rehefa mividy nareo fa zay tsy manoro meloa satria indraindray nareo tsy mividy. Hum. Sahaza JP folo ah to dia efa noté ao ah sahaza café folo amle amle ohatrina ne sahaza io folo io azafady Amle dimanjato sy arivo, amle quinze, amle trente teo, aa anako folo zany a, any sahaza to de efa note, mba alefa kely anaty impr sahaza ny numero telefona miaraka amin'ny lieu de livraison, miandry any zay. Tsisy hividy mihitsy ve nareo e? Raha tsisy hividy nareo de ndeha hody amzay zay fa leo be.